Dyw geme ddim yn union yn enwog am bethau fel deialog, na stori, na naratif. Diolch byth bod gemau fatha Destiny 'di newid hwnnw i gyd.
Felly, pam, chi'n gofyn eich hunan, bod 'na gymaint o ffilmiau wedi seilio ar geme? 'Sa chi'n meddwl fysen nhw wedi stopio ar ôl perffeithio'r fformwla efo'r ffilm Super Mario Brothers. Rhedwch i lwch Bob Hoskins. Felly, gadewch i ni stopio chi rhag gwneud yr un camgymeriad â ni a mynd â chi drwyddo y ffilmiau gwaetha' bosib wedi seilio ar gemau. Yep, a'i gwylio nhw. Na, na, na, ni'm yn gwylio nhw. Double Dragon, ffilm wedi seilio ar gemer retro beat 'em up. Dim stori, a mwy na lai mynd o gwmpas y lle yn cicio pobl yn y gwyneb. Mae'r ffilm wedi seilio yn y dyfodol pell 2007, ac yn dilyn y dau frawd o'r gêm, Billy a Jimmy Lee, wrth iddyn nhw drio drechu'r dihiryn, Shuko. Robert Patrick o Terminator Two jyst cyn sacio ei asiant. ac achub y byd neu, neu, neu rhywbeth. Fifty bucks, man! We accept all major credit cards including American Express. Mae George Hughes wedi cael dyddiau gwell. Na, nath yr actio ddim ennill unrhyw wobra. Ac am y deialog. But I consider you like a son a Bob. And like a son, I can always have another. However, there's only one Double Dragon. Mae mhen i'n brifo. Wel, mae Shuko yn llosgi ffrind gore'r brodyr mewn tân, ac ar ddiwedd y ffilm, ar ôl ei drechu, mae Billy a Jimmy yn dial arno. O, ydyn.
Hey! Why you hitting yourself? Hey, don't hit yourself! Come on, quit it! Hwn yn uffernol, ni'm yn gwylio mwy. Come on, mae 'na rai gwaeth na hwn, fydd yn hwyl. Mortal Kombat? Hwnna ymysg y goreuon. Blood Rain! Nawr, mae hon yn ffilm gan Uwe Boll, y bosib y cyfarwyddwr gwaetha yn y byd, yn serennu Kristanna Loken o Terminator Three, Jess cyn rhoi sac i'w asiant, y boi drwg o Titanic yn y wig mwya hunllefus, a Ben Kingsley, ie, Ben Chuffing Kingsley! Mae o am hanner dynas, hanner vampire, Rain, sydd, ie, yn trio stopio rhywun rhag cymryd drosodd y byd. Mae gyd yn mynd fel y disgwl. Does 'na ddim un cymeriad dau-ddimensiynol yn yr holl ffilm hyd yn oed, ac ma' nhw rywsut yn gwneud dynes brydferth yn lladd vampires yn beth diflas. I should thank you now the brimstone is eradicated and you have so kindly handed me the heart. I would never have believed it would have been so easy. Mae Ben Kingsley yn gweud ei llinellau fe mor anghygoel o gyflym. Bron fatha bod ganddo fo rwla gwell i fod. O, ac yn y canol mae Meatloaf yn troi lan efo harem o vampires, i gyd yn topless. Rwan, neith Espedorec ddim gadel i ni ddangos y darn yma chi. Ie, dim achos y tits ond achos actio Meatloaf. Ac yn y diwedd mae pawb ond Rain yn farw ar y llawr. Mae 'na fetaffôr fan'na yn rwla. Alone in the Dark, ffilm arall gan Uwe Boll. Reit, fi off. Mae'n seiliedig ar gêm does dim lot o bobl yn ei gofio ac yn uffernol o ddiflas. Yn rhyfedd iawn, nath o ddim lot o bres. Wel mae 'na rai darnau cyffrous. Ie, fydd 'na fwy o focsys i crasho fewn i fan'na siŵr o fod.
Yay! I fod yn deg, ella fysa Alone in the Dark wedi gallu bod yn ffilm ok, ond mae'r holl bethau diddorol am y gêm yn cael ei anghofio ar ôl rhyw hanner awr ac mae'n troi mewn i rip-off gwael o Aliens. Ond yn lle Sigourney Weaver mae ganddoch chi Tara Reid o American Pie yn actio gwyddonydd, good God! A dyna ni, y gwaetha o'r gwaetha. Rwan, fyswn i'n gallu mynd ymlaen am rhein. Pam 'di'r ffilmie 'ma ddim yn gweithio? Y gwahaniaethau sylfaenol rhwng gemau a ffilmiau, a'r ffaith bod Tara Reid wedi actio gwyddonydd. Iawn, ni 'di bod 'ma am saith awr yn barod. Felly, tro nesa, ymunwch efo ni pan fyddwn ni'n sbio ar Street Fighter, Prince of Persia, Na, a... na, na, na, na, na, na, na, na. rhywbeth arall ta.